Bore da chi gyd a croeso gyda bod ni'n addoli Dyw gyda'n gilydd. Uh, Rhys Davies ydw i, cardi yn enedigol, a wedi symud o gwmpas y wlad uh, gyda'r teulu a wedi byw lan yn y gogledd a lawr a draw yn Lloegr tyn bach. Ac yna wedi bod bron deugain mlynedd yn yr anialwch, wel, dros y ffin yn Lloegr, yndyfe, fel athro bywydeg a gwyddoniaeth mewn ysgol eilradd, ac yna wedi ymddeol nôl ac yn byw nawr yn Llanarth. Pregethwr cynorthwyol ydw i, gyda'r Wesleyiaid i ddechrau, Ac yn mynd ble bynna mae eisiau fi i fynd, ynte. Ac felly, dewch i ni gael addoli Duw gyda'n gilydd. I'r Arglwydd, cenwch lafar glod, a gwnewch ufudd-dod llawen fryd, dewch o flaen Duw a pheraidd dod, drigolion deuar fawr i gyd. a Sul y Drindod heddiw ynddo fe, ac felly gobeithio fyddwn ni tym bach yn gallach ar y diwedd neu falle mwy dryslyd ar dirgelwch y Drindod. Gweddïwn. Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. I ni ddim yn deall yn iawn Shwt mae hynny'n gweithio? Ond i ni'n credu bod Ti yno i ni, i'n hachub a'n cynorthwyo o ddydd i ddydd. Bydd yn agos atom i gyd heddi. Rho gymorth i ni i weithio ar ein perthynas â'n gilydd, a mwy pwysig, ar ein perthynas gyda Ti. A diolch i Ti. Amen. Falle fyddwch chi'n cael drefn y wasanaeth yn dipyn yn wahanol i be dych chi'n arfer, ond ambell waith dw i'n meddwl, os nad y'n ni'n ofalus y'n ni'n cwmpo miwn i'r rhigol, y rot yndyfe? Ac y'n ni'n neud pethe y'n ni wastad wedi neud nhw fel 'na. Ac ambell waith mae e'n dda i gael siglad bach i ni cael codi mas o'r arferol a trial rhywbeth newydd. Ac yn ein canu'n awr yr emyn cynta, yr emyn 16, un ar bymtheg ynddo fe, a emyn O arglwydd yw y brenin mawr, dy fendith dyro i ni nawr.

Yn ni'n troi nawr at ddew mewn gweddi. Gweddiw. Argoedd ar fore sil y drindod. Gad i Iesu a'i ysbryd ymdaith unwaith eto i fewn i fywyd Cymru I ni, unwaith eto fel cenedl, derbyn Crist fel ein Brenin, ein Harglwydd a'n Gwaredwr. Llefara wrthym, fel y ni'n darllen y geiriau cyfarwydd, gwrando'r gair a canu'r ymunedd, i gofio am y cariad cysur a gobaith sydd i gael trwy ddilyn ein Harglwydd Iesu. A tyrr Arglwydd yn glodforus yn fwy llawn mewn ein bywydau ni, fel bo'n ffydd yn medru cario ni drwy holl broblemau bywyd dyddiol. Ac yn ni'n gwybod pwy mor anodd mae pethau'n gallu bod a mynd i fod, felly Arglwydd, arwain ni trwy'r caledwch, a gad i ni weld y goleuni ar yr ochr arall i ni a'i gael anelu tuag ato. Ond i ni ddim yma am list siopa i ofyn pres o bethau, Arglwydd, na, i ni yma i rhoi moliant a diolch a clod i Ti, Arglwydd, I ddangos bod ni yn gwerthfawrogi'r aberth fawr a wnaed drostom ni. Diolch, Argoe, am bethau syml, i ni falle yn cymeryd yn gyniataol, se, to dros ein penne, bwyd ar y ford, dŵr yn dod o'r tap, mwy o lawer na sy gyda rhai bobl yn y byd 'ma. Felly ar goedd gloydiwn ein Hosanna, gan obeithio na fydd ein gwlad yn troi ormod at y byd a'i chwantau. Ond er ein bod yn dy foliannu, wyt ti'n gwybod rhy aml pwy mor wan a llipa mae ein ffydd ni. Mae'n addoliad a'n ymdroddiad rhy aml o dan y safon wyt ti'n disgwyl. 'yn ni'n dal i wneud yr un hen gamgymeriadau trwy'r amser, ac er bod ti'n gwybod beth yw nhw, mewn byr amser o dawelwch nawr cyffeswn rhai o'n camweddau o diflannu. Arglwydd yn dy drugaredd clyw ein gweddi. Ond dyn ni ddim yn hoff o dawelwch o dyn eaglwydd. Pam? Ai achos bod agosáu at y ti rhy arswydus? Mewn tawelwch mae rhaid gwrando, a falle ni ddim am glywed beth wyt ti'n ceisio gweud wrthyn ni. Rhag ofon bod ni'n methu ei ddilyn. Oes 'na gymaint o siarad a canu a sŵn yn ein gwasanaethau ni a boed bod 'na ddim llawer o le i ti yno? Tyrr di'n calonnau a glanhau ni o bopeth drwg nawr, Arglwydd. Tyrd i dy eglwys a'i lanw a'th gariad. Tyrd i dy fyd a'i fendithio gyda dangnefedd, cyfiawnder, rhyddid a gobaith. Ond gallwn ddim cwblhau ein gweddi heb godi at at holl broblemau arall y byd. Ond ble i ddechrau yn yr y rhyfela yn Ukraine, y diffyg dŵr, diffyg bwyd yn gormodd o lefydd, y creulondeb, y difa. Arglwydd. Gofynnwn i ti rhoi dy gariad ble mae casineb, gobaith ble mae yna anobaith, llawenydd ble mae yna dristwch, hyder ble mae yna ofn, nerth lle mae gwendid, iachâd lle mae afiechyd, bywyd yn lle marwolaeth. a codwn atat bore ma drwy'th holl drigolion yr ardal ma, aelodau'r capel, y rhai sy ddim yn galled bod ma, Arglwydd, gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb heddi a bob dydd ymlân, i wybod bod ti yno gyda nhw, a ble ma dau neu dri, Arglwydd, dyna le da i fod. Ac i'r rhai sydd yn teithio ar hyd lwybr marwoledd, Gad iddynt cael ei amgylchu gan dy bresenoldeb. Ac i ni ein hunain, gofynnwn i gofio bod y bedd yn wag a bod pob peth yn bosibl gyda Duw. A gofynnwn ein holl weddïau yn enw ein Harglwydd Iesu, yr hwn a ddysgodd ni ddweud, Ein Tad, yr hwn yn y nefoedd. Sancteiddier dy henw, deler dy deyrnas, gweler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein para gweinyddion, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag y drwg, Canys eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawn i'r cyhoeddiadau nawr, os gwelwch yn dda. Wel, diolch yn fawr i chi, a chroeso cynnes Mr Davies i'r i Bethel ato ni yma yn ardal Parc yr Hos. Mae'n braf cael y cwmni chi, ac mae'n braf cael cyd-bloeddio ein Hosanna yn eich cwmni chi. Diolch i chi am ddod aton ni, ac edrychwn i mlaen i glywed yr hyn fydd gyda chi i rannu gyda ni. Croeso hefyd i bawb i'r cwrdd. Neis eich gweld chi gyd. Aelodau Bethel, aelodau o'r lefydd eraill ac o bell ac agos, gan gofio pawb sy'n gwrando o gytre hefyd, mae 'di dod yn dipyn o draddodiad erbyn hyn, ers Covid, bod bobl sy'n methu bod gyda ni yn gwrando eto ar yr oedfa, a mae croeso i bawb i wneud hynny wrth gwrs. Wel, mae chydig o goeddiadau, A mae Alun yn ysgrifennydd neu wedi bod ar y ffôn yn rhannu'r pethau yma fel ein bod ni gyd yn gwybod amdanyn nhw. Yn y lle cyntaf, diolch i bawb a gymerodd rhan yn y bore coffi ar gyfer Cymorth Cristnogol. Roedd presenoldeb aelodau Bethel Parc y Rôs yn amlwg iawn yn y gefnogaeth ac yn y paratoi a'r gweinyddu yn ystod y bore. Mae rhyw nawcant a hanner wedi godi yn ystod y bore coffi, Ar 445 o ran casgliad a chyfraniad Bethel yn ei hunan. Felly diolch i bawb yn fawr iawn am gefnogi achos mor deilwng yma yng Nghwmaman. Mae pawb hefyd wedi derbyn e-bost gan Alun ynglŷn â'r cyfle i stiwardio yn yr Eisteddfod Genedlaethol achos mae eisiau help ym Mhabell Cytun yn ystod yr wythnos. Felly mae rhai enwau wedi cyrraedd, Alun, a mae cyfraniad Bethel eto yn werthfawr fyny. Diolch i chi sydd wedi gwirfyddoli i helpu yn ystod yr wythnos. Os oes rhywun eisiau unrhyw fanylion pellach i weld Alun, wrth gwrs. Mae yna gyhoeddiad wedi dod fan hyn ynglŷn â'r cwrdd cwarter, ac mae hynny ar yr ail ar ugain o Fehefin. Cwrdd chwarter yng Nghapel Bryn Gwenith Cyfarfod Busnes a Goedfa Bregethu dan ofal y Parchedig Chris Bolton. Ry' ni wedi bod yn ffodus o gael ei gwmni fe yma am ethel yn ddiweddar. Yr ail ar ugen o Fehefin, Capel Bryn Gwelith am chwech ac am saith o'r gloch yr hwyr. Mae'n siŵr bydd hwn wedi cael ei hoelio yn y cyntedd i chi cael wneud nodyn ohono fe ar y ffordd mas. Yym, mae 'na goeddad wedi dod oddi wrth Capel yr Erw, yym, a ga- caiff hwn ei gyhoeddi eto mewn pythefnos. Cynhelir cyfarfod arbennig dan arweiniad Misus Eleni Jones o Gaerdydd, sy'n gyn Swyddog Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Nawr, mae hyn yn ddiddorol, achos mae Eleni Jones yn ferch un o feibion y Capel yr Erw, sef y diweddar Doctor Matthew Williams ac yn nith i'r Athro Griffith John Williams. Nawr mae Elennyd yn mynd i roi hanes y ddau frawd, a'i rhieni, eu magwraeth yng Nghelltlan a'u cysylltiad â Chapel yr Erw. Y gwnaeth y ddau gyfraniad aruthrol i Gymru, ac fel dau o gyn-ddisgybl Ysgol Tregaron, mae'n gymwys, yn ôl Euros Felindre, i sôn amdanynt ym mlwyddyn y brifwyl. Nodyn yr dyddiadur felly, y trydydd o Orffennaf. am ddoi o'r gloch y prynhawn yng Nghapel yr Erw, Cellan, gyda te i ddilyn. Nawr mae'r cwrdd nesa gyda ni ar y chweched ar hugen o Fehefin, cwarter wedi tri y prynhawn dan ofal y Parchedig Melda Grantham, y chweched ar hugen o Fehefin. Mae un nodyn bach cyn bo fi'n tawelu Heb amharu gormod ar yr oedfa, fi 'di 'neud digon o hynny'n barod. Mae 'na lythyr wedi dod fan hyn o Glynderwen at ein trysorydd ni, Annwyl Elfa, rwy'n gobeithio eich bod chi'n cadw'n iawn. Am gaeaf siec o ddau gan punt oddi wrth Deian a fi a'n teuluoedd i roi at Gronfa'r Fynwent ym Methel er cof am ein rhieni ac aelodau eraill o'r teulu. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr iawn pa mor lân a thaclus mae'r fynwent yn cael ei chadw, ac yn cydnabod y gwaith caled sy'n cael ei wneud i gadw'r safon hyn. Pob dymuniad da. Eryl George. Chi'n cofio fydd Eryl 'da ni mewn Cwrdd Diochgarwch rai blynydde nôl, felly mae'n braf clywed nodyn i'r cyfeiriad 'na ac 'yn ni'n diolch am eu cyfraniad nhw. Mae 'na focs ar gât y fynwent erbyn hyn, sa i'n gwybod os 'y chi wedi sylwi, i bobl sy'n dod i ymweld â'u hymwyliad yn y fynwent, ac mae 'na gyfle i bobl i adeil cyfraniad tuag at goste'r fynwent yn y focs. Ac mae rhyw gant bunt wedi cael ei adeil dros y misoedd dwetha, mae hwnna'n anhygol o beth yndyw e? Ac mae e'n mynd tuag at y coste cynyddol o cael tanwydd i'r peiriant, torri gwair ac yn y blaen.

Dw i'n mynd i ddarllen o De Archebion pennod wyth ac yna mae gyda chi sheetyn gobeitho ar Salm wyth a gewn ni cyd ddarllen hwnna. Mae'n bwysig rwy'n meddwl bod chi gyd yn cymeryd rhan mewn oedfa yn lle jyst gwrando ar hen foi fel fi'n trwy'r nos. Diarebion, wyth. Onid yw doethineb yn galw a deall yn codi ei laeth? Y mae'n sefyll ar y mannau uchel ar fin y ffordd ac yn ymyl y croesfur. Y mae'n galw gerllaw'r pyrth sy'n arwain i'r dre, wrth y fynedfa at y pyrth. arnoch chwi, bobl, yr wyf yn galw, ac atoch chwi, ddynol rhyw, y daw fy llaeth. Ac yna Salm wyth gyda'n gilydd. O Arglwydd ein Duwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear. Gosodais dy ogoniant uwch fy nefoedd. Codai Llanrifyn rhag dy elynion, o enau babanod a phlant sugno, a thaweli'r gelyn a rhiain. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a sêr, a rhoddais yn eu lle, beth yw meidrolyn i ti eu cofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Eto, gwnaethodd Steve ychydig i islaw Huw, a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. Rhoes iddo awdurdod ar waith y ddwylo, a gosod popeth dan ei draed. Defaid a chychyn i gyd, yr anifeiliaid gwylltion hefyd, adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n tramwy llwybrau'r dyfroedd. O Arglwydd ei ôl, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. O'n i'n mynd i gael uh, emyn arall, ond uh, darllen mlaen o'r Testament Newydd nawr. Rhufeiniaid, pennod pump, yn darllen pump arno. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist, trwyddo ef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddom mai o orthrymder y daw gallu i ymddal. Ac o'r gallu i ymddal, y daw rhyddhun cymeriad, ac o gymeriad, y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r Ysbryd Glân y mae ef wedi ei rhoi inni. Ac yna, i Ioan, pennod un ar bymtheg, yn darllen o deuddeg i bymtheg. Ioan un ar bymtheg. Y mae gennym lawer eto i'w ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, Ysbryd Gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid o hono'i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegi i chwi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegi i chwi. Y mae pob peth sydd gan y Tad yn eiddo i mi. Dyna pam y dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sydd eiddo i mi ac yn ei fynegi i chwi. Undyth ydyw y darlleniadau a'r gwrandawiad o'u haeg. Wel, yn y Salm, mae Dafydd yn hollol syn bod Duw mor bwerus a nerthol. Ac er hyn mae'n poeni am bethau mor gwaml â ni, a hefyd yn rhoi gofal y ddaear i ni, a mae rhaid gofyn, odyn ni'n edrych ar ei ôl e'n iawn? Yn Rhufeiniaid rhestr o fendithion sy'n dangos mai nid Pie in the Sky bai am Bai ydy Cristnogaeth, ond bwrdd o wledd anferth sy yma inni nawr i fwynhau. Y geiriau o Ioan, falle, yn benodol i ni heddi, Roedd y disgyblion yn aml glywed geiriau'r Iesu, ond faint o'n nhw'n deall? Mae gweinidogaeth mewnol yr ysbryd a'i ganolbwynt, ei ffocws, os hoffech, ar ein cynorthwyo ni heddiw, fel y disgyblion gynt, yn cynorthwyo ni i afael yn dynn yn sylwedd gwirionedd geiriau Crist, ac yna profi'r realiti trwy ufuddhau i'r geiriau yna. Ond fe allai gwaith yr Ysbryd ddim dechrau nes bod Crist wedi ennill gwaredigaeth trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Nawr, o'n i'n mynd i gwpla fan hyn yn y dechrau ond yy newides i'n meddwl wedyn a dyma beth benderfynes i. Geiriau o llythyr cynta Ioan. Gwelwch pa fath gariad y mae'r Tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn byw. Oes na paradocs fan hyn? Fe wyddom yn iawn i weld Duw rhaid bod yn debyg iddo. Ond odyn ni'n meddwl mai i fod yn debyg i Dduw rhaid i ni ei weld e. Ond mae Duw yn dweud nad oes rhaid ei weld. Y mae wedi trefnu dargludo ei bwrpas, conduct ei bwrpas, i ddynol ryw trwy ffydd. Ffydd yn ei air. Mae wedi datguddio beth yw e trwy fywyd Iesu Grist ar y ddaear. Trwy ffydd, fe allwn ei efelychu trwy ei ysbryd. Darllenas geiriau gan Donald Soper, y Methodist enwog, ac yn ei feddwl ef, na gyd oedd Cristnogaeth, oedd ffordd o fyw, a way of life. Hynny yw dilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Gwir iawn i fi. Felly, paham yr oll ddadle dros y canrifoedd am y credo hyn neu'r credo arall? Ydi'r Beibl yn wir air am air, neu 66 llyfr Wedi cael ei ysgrifennu gan ddynion dan arweiniad Duw, wrth gwrs, on'd yfe, i ddangos i ni'r ffordd i fyw ein bywyd, sut i ymladd ein ffordd trwy dryswch, dryswch bywyd, gan ddilyn esiampl Iesu Grist, gyda'r Hen Destament fel cefndir bwysig. Ai nid lle ydi uffern ond agwedd, y stâr o di-dduwioliaeth, o anobeth, sydd yn bresennol mewn gormod o fywyde yn ein gwlad ni heddiw? Faint o sôn ry'n ni'n clywed am iechyd meddwl y wlad heddiw, anobaith, di-drgartrefiaeth ymysg yr ifanc ac eraill? Ydy hyn yn gysylltiedig â diffyg ffydd yn ein gwlad ni heddiw? Mae Cristnogaeth yn y bôn mor syml os bosib. Dilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear yma. Bendithia Duw yn yn drechion ni i wneud ein gorau i wneud hynna. Amen. I ni'n canu nawr yr ennyn 691, Six, Nine, One, Fy nhad o'r nef o gwrando 'nghân. Chwech, naw,

Sir y Drindod. Rhywbeth cymleth yn dyfa. Ac wrth dechrau i gyd mae Cresnogion wedi deall bod y ffordd i ni defnyddio iaith yn ein addoliad yn penderfynol ar y ffordd i ni'n deall Yn ni'n gorfod defnyddio iaith cyn bod ni'n medru deall sut dw i'n siarad neu dod drosodd atoch chi heb iaith. A mae'r perthynas rhwng addoliad, ffydd a bywyd yn un di-doriedig, unbreakable, ynddo fe? Ac yn y diwedd, mae'n siwr, Mae yn ein gweddi ac addoliad i ni o wir wirionedd yn dysgu beth i ni'n credu a sut i fyw ein bywyd. Mae iaith, 'y chi'n gweld, yn lliwio'r ffordd i ni'n edrych ar Dduw. Ond cyn mynd ymlaen â hynny, gwers bach bywydeg os gaf i, yn defnyddio dipyn o Saesneg, Saesneg o'n i'n dysgu a dw i'm yn gwybod y geiriau Cymraeg mae'n ddrwg 'na fi. Nawr, y'ch chi gyd wedi clywed am DNA a chromosomes a genes, yn do fe? Dyna'r brics fel petai sy'n adeiladu pob peth. I ni yn llawn DNA. A mae gwybod, adnabod y brics 'ma yn dangos i ni shwd 'yn ni'n edrych.

Mae rhywun â human genotype, mae'n edrych fel pobl. Genotype gwartheg, mae'n edrych fel buwch. Genotype gwelltyn, mae'n edrych fel porfa. Ac os ych chi'n gwybod y genotype, ych chi'n gwybod sut olwg sydd ar y peth. A phwrpas y wers yw i ddweud nad oes gan Duw genotype, neu os oes, 'yn ni ddim yn gwybod beth yw e. Ac felly, 'yn ni ddim yn gwybod, gallwn ni ddim gwybod shwt mae e'n edrych fel. Wel, ble mae iaith yn dod miwn i hyn te? Mae'r ysgrythur yn galw Duw ef. Gair gwryw yw theos yn y Groeg. Felly, pobl yn meddwl am Dduw fel gwryw, a'r holl broblemau mae hyn yn achosi i rai. Hawsach cofio mai nid enw, noun, yw Duw, ond cyfenwad yn name, ac felly gallwn ddeall yn y Drindod pan mae'n ein dweud y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, rhaid deall mai nid enwau, nouns, yw'r rhain chwaith, ond enwau iawn. Chi'n gweld, mae Iesu yn galw Tad, ar fyw, ddim achos fod e wedi cael ei genhedlu fel tad daearol, ond achos mai dyma enw iawn y person cyntaf yn y Drindod. Diddorol, falle. Mae duwdod, deity, yn fenywaidd. a rhyw y gair o'r ysbryd yn ddi-rhyw, neuter, ac felly, ych chi'n galw Duw ef? Mae'r gair yn y Groeg yn benywaidd, a'r ysbryd yn neuter. Hynny yw, er nad gwryw yw Duw, fel i ni nabod y gair, dyna'r iaith a ddefnyddir i'w addoli e. A shwt gallwn ni ei adnabod e, ei garu e, ei foliannu e trwy defnyddio iaith a geiriau? Na gyd gallwn ni wneud, yndyfe? ond mae iaith yn lliwio shwd i ni'n edrych ar bethe, a felly mae rhaid bod yn ofalus. Nawr, i ni yma heddi gyda llawenydd a diolchgarwch yn nodyn, i feddwl ac i ddysgu, gobeitho, ond mae'r syniadau yn gymhleth iawn ac yn anodd, a fel barddoniaeth, Os ych chi'n hollti e lan gormod a manylu ar bob gair, ych chi'n colli'r rhamantus, y pŵer, y cariad, y nerth awchus sy'n disgleirio trwodd oddi wrth Dduw. Ond ar y llaw arall, mae mor syml. Na gyd sydd eisiau ni ddeall yw, sut i ddilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Ond 'yn ni ddim yma am ein eiliad i geisio dadansoddi, dyrannu, dissect, yndyfe, Duw. Na, ond ceisio deall yn well fel bod ein gallu agosáu ato yn well. A fe gafodd y disgyblion cryn dipyn o broblem gyda'r croeshoeliad a'r atgyfodiad, yn do? Ac felly dim syniad, pan o'n i'n darllen yn Mathew, bod ar y diwedd y disgyblion yn addoli, ond eto, rhai ynyn nhw'n amau dipyn bach. Cofiwch, mae 'na le i amheuaeth yn Addoliad, ond dal ati yw'r peth yndyfe? Does 'na ddim sôn am y Drindod fel y Drindod yn y Beibl. Er bod yn cyfeirio ato yn enghraifft fel Iesu yn gweud yn Mathew 28 yndyfe, Ewch, gan hyny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio yn enw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Mewn gwirionedd, y Drindod yw'r cred bod Duw yn un mewn canfod, ond yn wahanol mewn person. Mae'r gair groeg gan berson yn golygu hynna sy'n sefyll ar ben ei hun, hynny yw, un peth. Un yw Duw, ond gyda'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd yn wahanol. Distinct, yndyfe? Hynny yw, ddim ar wahân, ond un. Meddyliwch, dwy lygad gyda ni ar wahân, ond un golwg. Nawr, sawl nodyn oedd yn y dechrau fan'na? Un sŵn clywwch chi yndo fe? Allwn ni gael y to os gwelwch yn dda? Un sŵn, sawl nodyn? Dyma ble mae'r cerddorion ma. Tri nodyn yndo fe? Tri nodyn fyna, ie. C, E a G yndo fe? Gallwn ni gael C a G to?

Dechreuwyd defnyddio y gair drindod tua canol yr ail ganrif ar ôl marw Crist i esbonio y perthynas rhwng y tri. Yn syml, mae gras yn dod o Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd yn gweithio fel un A cofiwn geiriau y Diwteronomiwm chwech, y Shema, yndyfe? Gwrando, O Israel, y mae'r Arglwydd ein Duw yn un Arglwydd. Câr di'r Arglwydd dy Dduw a'th holl galon ac a'th holl enaid ac a'th holl nerth. Mae'n ddiddorol iawn yn y blynyddoedd diweddar, Mae gymaint o bethe wedi rhyddfrydoli, liberalised, yn yr eglwys, yn 'y marn i. Odyn ni wedi dechre osgoi y syth a'r cywir, yr anodd a'r ffordd aberthol, a cymryd y ffordd lydan sy'n arwen y ffordd sy'n arwain at ddysg rhyw, ac anghofio y syml, na gyd sydd isie i ni ddeall yndyfe yw sut i ddilyn esiampl o fyw Iesu Grist ar y ddaear. Dw i am orffen ag Wy. O, o'n i'n gweld ar y bocs fan hyn. Wy cardi yw hwn, reduced to clear. O'ch chi'n croesi'r bont nawr, gallwch chi cornu pacin o rhain ar y ffordd gytre. Beth yn y byd wy i chi'n meddwl? Paham wy? Wel, Sawl un sy gyda fi fan hyn? Un, yndyfe? Ond mae yna dri rhan i wy fel y gwyddoch. Y plisgyn, y gwyn, a'r melynwy. Sa i'n mynd i roi uh, gwerth bywydeg i chi nawr os nad ych chi moyn ar gwerth bob un, ond maen nhw'n ni gyd yn neud gwaith gwahanol yn oedden nhw. Ond un ŵyn sydd yma. Ac felly, cofiwch, bob tro i chi'n gweld ŵyn, bita ŵyn, i chi'n gallu meddwl am y Drindod a meddwl sut i chi fod byw. Dilyn Iesu Grist ar y ddaear. Ond mae Wye hefyd yn handi iawn i efengylu. Ei, chi'n gwed? Beth? Shwd i chi efengylu a wy, ond i gadw chi fynd? Wel, i chi mynd nawr i Tesco, Morrisons, beth bynnag chi'n siopa, A chi'n cerdded rownd nawr a'r troli 'da chi a chi'n dod at y stondin wyie. A pam 'ych chi fan'na, 'ych chi'n codi wy lan neu'r bocs a chi'n gweud nawr mewn llais uchel nawr, 'ych chi'n troi a gweud, 'Jim! Wyt ti'n cofio'r hen bregethwr 'na'n gweud am yr wy fel y drindod? A pwy a ŵyr pwy sy'n gwrando ac yn dechrau meddwl neu dod lan atoch chi ac yn gofyn, 'Beth wedodd yr hen bregethwr 'na te? Beth i chi'n golygu? Mae cyfle nawr i chi esbonio. Chi'n cofio Philip yn mynd gyda'r Ethiop ac yn esbonio Bydd ddim rhaid chi fynd a ddio bobl yn Morrisons na Tesco ond fe allwch chi ddweud wrthyn nhw hanes am Iesu Grist a phwy mor syml mae'r ateb, dilyn ffordd Iesu Grist ar y ddaear 'ma. Gweddïo. Hapioedd, diolch am fod yn hollwybodol, yn hollbwerus, ond eto yn ein caru. Diolch am y pethe mewn bywyd i ni ddim yn deall yn llwyr, dirgelion bywyd. A diolch am rhoi'r ffydd i ni gredu nhw, beth bynnag. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. A dyn ni'n canu nawr, ydych chi'n cael casgliad? Na. Na. Yr emyn 325, Mae'r Iesu'n fwy na'r olion, mae ef yn fwy na'r las. 32.